Bore da i chi a chroeso cynnes iawn i'n gwasanaeth ni heddi. Gobeithio eich bod chi gyd wedi cael wythnos dda a'ch bod chi i gyd yn cadw yn iach. Dyma rai adnodau o Salm 90. Ti, Arglwydd, fuost yn breswylfa i ni ym mhob cenhedlaeth, cyn gwneuthur y mynyddoedd a llunio ohono dy ddaear a'r byd. Ti hefyd wyt o dragwyddoldeb i hyd dragwyddoldeb. Trwy ddyn i ddinistr, a dy wedi dychwelwch feibion dynion, Canys mil o flynyddoedd ydynt yn do olwg di fel doi wedi yr el heibio, ac fel gwyliedwriaeth nos. Dygu hwynt ymaith megis a llifeiriant, y maent fel hun, y bore y maent fel llysieuyn a newidir. Y bore y blodeuau ac y tif Brynhawn y torrir ef ymaith ac y gwywa. Canys yn dy ddig y difethwyd ni, ac yn dy ludiogrwydd yn brawychwyd. Gosodaist ein hanwiredd ger dy fron, ein dirgel bechodau yng ngoleuni dy wyneb. Dysgu ni felly gyfrif ein dyddiau, fel y dygom ein calon i ddoethineb.

Daw'r darlleniad cyntaf o bennod pedwar Llyfr y Barnwyr. Ond ar ôl i Ehud farw, dyma bobl Israel unwaith eto yn gwneud beth oedd yn ddrwg

Dyma bobl Israel yn gwyddu ar yr arglwydd am help am fod y brenin Jabin wedi'u camdrin nhw'n ofnadw ers ugain mlynedd. Roedd 900 o gerbydau, re, o gerbydau ryfel haearn gan ei fyddin. Deborah, gwraig Lapidoth, oedd yn arwen Israel ar y pryd. Roedd hi'n broffwydes. Byddai'n eistedd i farnu achosion pobl Israel dan goeden balmwydd Deborah, oedd rhwng Rama a Bethel ym mryniau Ephraim. Byddai'r bobl yn dod ati yno i ofyn iddi setlo achosion ddryngddyn nhw. Dyma hi'n anfon am Barak, fab Abinoam o Cedesh, ar dir llwyth Naphtali. Ac meddai wrtho, Mae'r arglwydd, Duw Israel, yn gorchymyn i ti fynd â deg mil o ddynon o lwythau Naphtali a Zabulon i Fynydd Tabor i baratoi i fynd i ryfel. Bydda i'n arwen Sisera cadfridog byddin y brenin Jabin ata ti, at afon Cison. Bydd yn dod yno gyda'i gerbyde ryfel a'i fyddin enfawr. Ond ti fydd yn ennill y frwydr. Atebodd Barak, Dw i ddim ond yn fodlon mynd os y'i di gyda mi. Iawn, medde hi, gwna i fynd gyda ti. Ond os mai dyna dy agwedd di, fyddi di ddim yn cael dim o'r clod. Bydd yr Arglwydd yn trefnu mai gwraig fydd yn delio gyda Sisera. Felly ath Debora gyda Barac i Cedesh, a dyma Barac yn galw byddin at ei gilydd o lwythau Sabolon a Naphtali. Aeth deg mil o ddynon gydag e, ac aeth Debora gydag e hefyd. Ac o'r Hen Destament, rydyn ni'n troi at yr epistolau ac epistol cyntaf Paul at y Thessalonied, penod 5. Ynglyn â'r amseroedd a'r prydiau gyfeillion, Nid oes arnoch angen i neb ysgrifennu atoch, oherwydd rydych yn gwybod yn iawn mai fel lleidr yn y nos y daw dydd yr arglwydd. Pan fydd pobl yn dweud, dyma dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinistr disymwth ar ei gwarthaf fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Ond nid ydych chwi gyfeillion mewn tywyllwch i'r dydd ych goddiweddid fel lleidr. Pobl y goleuni, pobl y dydd ydych chwi oll. Nid ydym yn perthyn i'r nos nag i'r tywyllwch. Am hynny, rhaid i ni bido â chysgu fel yr Eliw, ond bod yn effro a sobr. Y rhai sydd yn cysgu, yn y nos y maent yn cysgu, a'r rhai sydd yn meddwi, yn y nos y maent yn meddwi. Ond gan yn bod ni'n perthyn i'r dydd, gadewch i ni fod yn sobr, gan wisgo amdanom ffydd a chariad yn ddwyfroneg, a gobaith iachawdwriaeth yn helm. Oherwydd nid i ddigofaint y penododd Duw ni, ond i feddu iachawdwriaeth drwy ein Harglwydd Iesu Grist, yr hwn a fu farw drosom, er mwyn i ni gael byw gydag ef. Pryn bynnag, ai yn effro, ai yn cysgu y byddwn. Am hynny, Calonogwch eich gilydd, ac adeiladwch bob un i gilydd, fel yn wir yr rydych yn gwneud. Gweddi Indiaidd Rhai o brodorion Gogledd America yw sail yn gweddiau ni bore yma. Gweddi'r chwe chyfeiriad. A fel i fi wedi esbonio yn y capel o'r blaen, taswn ni yn wirioneddol yn gwneud y weddi hon yn ôl y traddodiad o Ogledd America, byddwn ni yn troi fel cynulleidfa i bob cyfeiriad i'r de, i'r dwyren, i'r gogledd, i'r gorllewin, yn edrych i fyny, yn edrych i lawr. Gadewch i ni weddio gyda'n gilydd. Trown at y dwyrain ac wynebu codiad hael. Molwn ddiw am roddi bywyd newydd, ieuenctid a dychreadau. Trown at y de. Diolchwn am y bobl, y digwyddiadau a'r pethau sy'n cynhesu ein bywyd a'n helpu i dyfu a datblygu. Trown at y gorllewin, lle mae'r haul yn suddo a machlud. Molwn Dduw am bob machlud Pob nos, a phob diweddglo yn yn bywyd. Wrth i ni wynebu'r gogledd, molwn ddew am fod gyda ni drwy her a chaledi ein byw. Plygwn i gyffwrdd ar ddeiar, molwn y creawdwr am i roddion i gynnal yn bywyd. Syllwn ar y nefoedd a rown ddiolch i ddew am roi i ni obeithion a breuddwydion fel y gallwn fentro mlaen i'r dyfodol. Arglwyddiw yn tad, pa gyfeiriad bynnag ry'n ni'n wynebu, ry'n ni'n gwybod dy fod ti yno. Lle bynnag yr i ni ar y siwrne yn bywydau, ry'n ni'n gwybod dy fod ti yno. Diolch i ti o ddew, diolch am darweiniad i ni yn Iesu Grist. A diolch yn bennaf oll nad i ni ar yn pen ein hunain, ond yn bod ni yn byw yn llawnder bywyd yn dy fyd di, gyda dy ddaioni o'n cwmpas, a gyda thithe gyda ni, i'n tywys ni yn Iesu. Cyflwynwn i ti anghenion yn byd ni heddi, a gweddïwn yn arbennig dros y tlodion yna ym mhob gwlad sydd yn galw allan am farn a chyfiawnder, sydd yn ceisio dy arweiniad di yn eu bywydau nhw. Bydd di o ddiw yn arweinydd, bydd di yn lliw, Bydd Dithe yno yn toddi galonau y sawl sydd wedi troi yn derbyn, a roddi yn hael i bob un sydd mewn angen. Gwyddiwn am arweinwyr yn byd ni. Gwyddiwn am y llefydd lle mae arweinyddiaeth yn brin lle mae gweledigaeth wedi pallu, bydd di yno, yn dy ddoethineb, dangos i'r rai sydd yn arwain y cenhedloedd sut mae'n wneud hynny, er mwyn roi buddiannau'r tlodion yn gyntaf ym mhob peth. Lliw yn gweddïau preifat personol ni os gweli di yn dda. Gwrando ni wrth i ni gyflwyno i ti y rai sydd yn anghenus heddi. Cofiwn yn chwiorydd a'n brodyr sydd yn hiraethu ac yn galaru. Bydd gyda'r sawl sydd yn dost. Cynnal o ddiw freichiau y rai sydd yn wan. ar ôl gweledigaeth Crist Iesu i'r sawl sydd yn anobeithio. Gwrando ar cri wrth i ni gyflwyno deglwys i sylw tadol hefyd. Rhaid ni'n cofio a llawenydd a diolchgarwch heddi am y parchedig Gareth Iowan a'r eglwysi o dan i ofal ef yn Nanternus a Bryniwan blaen y cod a Moreia blaen wain. Bendithia Gareth ar ddechre i weinidogaeth ordeniedig, os gwelid i'n dda. Clywn ni felly, am inni ofyn y pethau mae i gyd yn ei enw Iesu Grist, yr hwn a'n dysgodd ni pan yn gweddio i ddweud gyda'n gilydd, Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dele dy deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dero i ni heddiw ein bara beunyddiol, a madde i ni hyn dyledion, fel y myddeiwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nac arwain ni hi brofedigaeth, eithr gwared ni rag drwg. Canys eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant yn oes oesoedd. Amen. Mae sloganau bachog yn ware'r ran allweddol yn yn y dychymyg ni y dyddiau yma, ond yw e, falle bod ni yn cofio rai ohonyn nhw yn well na'i gilydd. Un y ddoe ohonyn nhw braidd yn hunllefus i'r rai ohonyn nhw, ohono ni. Get Brexit done oedd i yn ystod yr etholiad cyffredinol llynedd, yn dyfe? Ac erbyn hyn, mae'r sloganau tri gair neu tri cysyniad wedi trwyddio i'n meddyliau ni nes bod e yn yr is yn wybod yn gadarn iawn. Beth am y dwylo a'r hwynebau a'r gofod, yr hands, face, space, bondigrybwll sydd ei angen arno ni bellach Fel tase wrth ddilyn y reolau 'ma dim problemau bellach i ni yn y gymdeithas. Wel, ni'n gwybod yn iawn wrth gwrs nad dim ond i'r oes heddi y mae sloganau bachog fel hyn yn gyffredin. Maen nhw wedi bod yno mewn rhyw fodd neu gilydd ar hyd yr oesau. Ac os dyn ni yn sylwi ar y darn ddarllenon ni o Cyntaf Thessaloniaid penod 5, mae yna slogan yno hefyd. Felly bod chi wedi sylwi arno fe yn adnod 3. Dyma dangnefedd a diogelwch pan fydd pobl yn dweud, dyna dangnefedd a diogelwch, dyna'r pryd y daw dinestr disymwth ar ei gwarthaf, fel gwewyr esgor ar wraig feichiog, ac ni fydd dim dianc iddynt. Roedd y slogan Dyma Dangnefedd a Diogelwch yn un boblogaidd yn ystod yr Ymerodraeth Rufeinig. Mi fydde Paul a'r darllenwyr oedd ganddo fe yn Thessaloniki wedi clywed y slogan 'Droeon a Thro', fel tase ei ail adrodd yn ei wneud e yn wir rywsut. Ond mae Paul yn atgoffa'i ddarllenwyr bod slogan ynddo fe'i hunan yn gallu celu gwirioneddau, a dweud y gwir ei fod e yn Gallai peri i bobl i feddwi ar y slogan a wedyn bod yn wedi colli uh, gwirionedd y, y sefyllfa real o'i cwmpas nhw. A dyma pam, pan mae fe'n ysgrifennu'r geiriau yma at yr eglwys, yn Thessalonica, mae fe am ddarbwyllo'r darllenwyr nad sloganau o wneuthuriad dynol sydd yn bwysig yn Eglwys Iesu Grist, ond yn hytrach dilyn a deall arwyddion ffordd Duw o'u cwmpas nhw. Yn benodol yn y benod arbennig yma, mae Paul yn sôn am ailddyfodiad Iesu Grist, am ddydd yr arglwydd. A mae fe'n awgrymu yn bod rhaid i ninnau fel Cresnogion bob amser fod yn effro, bob amser i fod yn barod i groesawu yr arglwydd Iesu pan ddaw, i beidio bod yno yn mynd gyda'r llif, yn gwneud pethe sydd yn gyffredin yn y gymdeithas am i fod e yn hawdd i wneud hynny. Geri eraill yn, yn cyd adrodd yr un sloganau am fod hynny yn awgrymu bod peryg yn bod ni yn cysgu, yn bod ni efallai yn, yn meddwi yn y ddealltwriaeth gyffredin hon. Ond mae Paul yn dweud bod rhaid cael gwared o'r gwn os yr hyn sydd yn peri yn bod ni mewn trwmgwsg ac yn hytrach yn rhoi yn harfwisg amdano ni, yr arfwisg sydd yn deillio o'n hymlyniad i ddiw yn Iesu Grist, i fod yn effro ac yn sobor yn lle bod yn nghwsg yn meddwdod yr oes. Ac wrth wneud hynny, mae Paul yn dweud, y bydd modd i ninnau bob amser i fod yn effro pan fydd Duw yn galw arno ni, i fod yn halen ac yn oleuni i'r byd o'n cwmpas ni, yn cael yn calonogi bod Iesu yma ac yn adeiladu ein gilydd yn y ffydd. Os dyn ni'n edrych am arwyddau'r, os dyn ni'n edrych am slogan, beth am Dyw gyda ni, Christ yn ei gariad, Dyw yn cynnal ei bobl bob amser. Diolch iddo. Amen. Fi'n gobeithio yn fawr erbyn dy syl nesa y byddwn ni yn medru cyfarfod gyda'n gilydd unwaith eto yng nghapeli y Rofaleth yn ôl y drefen sydd wedi cael i chyhoeddi. Unwaith eto, os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol, cofiwch codi'r ffôn a'n gwneud ninnau yn hysbys o'r anghenion hynny. Gadewch i ni weddïo gyda'n gilydd ar ddiwedd yn hwydfa. Yn Duw ni, y bwr mawl a'r gogoniant, a'r doethineb a'r diolch, a'r anrhydedd a'r gallu, a'r nerth bythbythoedd, amen, a gras ein Harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddo gyda ni oll. Amen.